Waleýkum we rahmetullahi we berekatuhu men Dadabaýew Jumasapar beýik türkmen birliginden enşallah sagmysyňyzlar salamatmysyňyzlar enşallah eziz oguzlar eziz türkmenler eziz türkler musulman gardaş dostlar Alhamdulillah Rabbil Alemin köp günden bäri aýtyp durus bütin musulmanlar birleşmeli türkler birleşmeli türkmenler birleşmeli enşallah büýük turany gurmaly diýip hemme aýdyp durus Alhamdulillah Rabbil Alemin Köp adamlaryň haýyşty boýunça bolýa bu gün enşallah. Bizler türkmenler, oguzlar, türkler ata babamyzy bilmemiz şertdir. Çünki bir insan özüniň ata babasyny bilmese bu uýatdyr, bu bir masgaraçylykdyr. Häzir görtüň gynansakda biziň türkmenler, oguzlar, hetda türklerem özüniň ata babasyny kän gowy bilmeýär. Şonuň üçin taryhy Obezatilno bir bilmegimiz gerek enşallah gowy bol. Köp adam sory şu Oguz han hakynda aýtyp berseň Oguz han kim bolupdyr biz kän informasiýa ýok mekdeplerdede okadylmýa diýe bu Oguz han biziň atamyz biziň aždadymyz biziň arka dagymyz buň bilen enşallah biz näçe magtansak öwünsek hiç haçan enşallah muňa bular ýaly atamyz barlygyny hiç haçan ýatdan çykarmaly däl bizler enşallah. Köp adam aýdýar bu köp adam oýlan eken türkmen başy Saparmyrat Nyýazow bu türkmeniň başymy diýip oýlaýada ýok Dostlarym doganlarym bu Saparmyrat Nyýazow türkmen başy türkmeniň başam däl aýagam däl bi köp adamlar oýlaýar bi türkmeniň atasy Saparmyrat Nyýazowdyr diýip ýok gardaşlarym aldaşmaň türkmeniň atasy Nyýazow däl o enesi hem däl şonuň üçin biz atamyzyň kim enemiziň kimdigini gowy tutup bilmegimiz gerek Oguz handan başlaýas enşallah Taala Robbil Alemin Oguz han Oguzlaryň hanlaryndan bolan, asyl ady Mete bolan, Mete. Milatdan iki ýüz dokuzynjy ýylda tagta oturýar, tagta oturýar. Mete, Oguz hanyň atasynyň ady Teomandy, Teoman. Teoman kimdi? Bi beýik Asiýa hun döwletini guran atamyz, aždadymyz. Enşalla, şonuň üçin gowy bilmegimiz gerek biz. Bilýäňiz, hun döwletidi. Ýa bolmasa, hunlar diýýär, ýa bolmasa rus dilinde gun diýer-ä, imperiýa gun diýýär ýa bolmasa. Bilýäňiz. Indi biziň nirede? Ötekende. Öteken nirede? Baýkalda. Baýkal. Baýkal diýen-ä Rossiýada häzir. Rossiýanyň territoriýasynda galyp gitdi. Bu tarapy Mongoliýa, bu tarapy Gazagystan, bu tarapy Rossiýa. Öteken şu ýerde Baýkal diýýär. Ýa bolmasa Baý köldi. Çünki bu köl suwy hem şirin, lezzetli. Hem-de balyklary-da Juda peýdaly, lezzetli. O ýerde mal bakýardylar biziň atalarymyz, daýhançylyk edýärdiler. Indi taň ötmese-de, başga hem işleri bejerýärdi biziň ata-babalarym. Şonuň üçin biziň türkmenleriň atamyz, biziň atalarymyz hemme şo tarapdan bäri häzirki Türkmenistana, şu Orta Aziýa, bu näziki ýaşap duran ýerimize göçüp geldiler. Alhamdulillah Rabbil Alamin bu Oguzhan bilen biz näçe buýsansak magtansak inşallah hiç haçan muny ada etip bilmeris çünki bu adam dünýäde birinji disiplinli ýagny tertipli armiýany düzen taryhda hem-de munuň Oguzhan Oguzhan bilýäňiz atalarymyz biziň türkler oguzlar asly atalarymyz nämedi Teomandan gelýär, Teoman, munuň atasy Oguz hanyň atasy Teoman, Teomanyň atasy türkdi, türk bileňiz bu hemme milletleriň näme türkmen bolsun, tatar bolsun, türk bolsun, azerbaýjan bolsun, gyrgyz, gazak, garagalpak ýa bolmasa başga özbek, uýgur bolsun hemmämiziň atalarymyz bular özi biziň şu şu maşgaladan gaýdys türkdi. Ýa bolmasa türkde kimiň sülälesindendi? Ýafezdi. Ýafez kimdi? Nuh aleýhissalam, Nuh pygamber diýerä Kuranda, Nuh pygamberiň Tohumyndan gaýdýas enşallah. Nuh pygamberiň üç ogly barda, Sam, Ham, Ýafes. Biz şoň Ýafes diýen oglundan gelýäs. Hemde Adam aleýhissalama barýas. Biziň aslymyz Adam alhamdulillah. Biziň aslymyz maýmyn däl, gorilla da, şimpanze däl. Oňa meňzeş däl. O ateist kommunistleriň o ata babalary şimpanze gorilladan bolan olar. Halkym enşallah taala Rabbil Alamin biziň ata babalarymyz Hiç, hemişe tektaňrylyga, gök Teňri, teňriçilikde, teňrizmde, ýa bolmasa şo zamandaky teslimyýet bir Allaha, bir Hudaýa, bir Taňryýa, ýa bolmasa bir Bog dere, ýa Hudaýa ybadat edip gelen millet bizler. Biziň ata-babalarymyz alhamdulillah gabra, aýa, ýulduza ybadat eden däl, ýa şamana, şeýtana, ýa bolmasa Buda ybadat eden milletler däl bizler. Bizler diňe gök Taňry, Gökdäki Taňry bolan, Robbil Alemin bolan Allaha ybadat etgeli öňem. Ýöne indi arapçasy Allah bolýar, Ilah bolýar, Rob bolýar, biziň dilimizde Taňry, Hudaý bolýar-da. Hem-de köp adamlar aýdýar, köp alymlar aýdýar, şu Kurany Kerimde, Kurany Kerimde Zülkarnaýn diýen bir pygamberem näme geçýär, bir adamyň ady geçýär, pygambermi, öwlýämi bel näme-de, pygamberdigi belli däl, öwlýadygy belli. Zülkarnaýn aleýhissalam. Kuranda Kahf diýen süreniň on sekizinji süräniň segsen üçünji aýatynda geçýär. Şonuň üçin Elhamdülillah Rabbil Alemin. Çünki bu Zülkarneýn Aleýhissalamam şu ýan taraplarda ýaňy ýaşap, batyýa hem doguýa sapar edip, hemme ýeri eline tutan absolýutno bütin dünýäniň nämesi, dünýäni basyp alyp, hemme ýeri adalat ýatiren padeşah hasaplanýar. Şonuň üçin enşallah biziň ata-babalarymyz şol ýaly güýçli şanly taryhymyz bar. Oýlamaň biziň ata-babalarymyz müň dokuz ýüz togsan birden bäri biz adam bolup gelýäs. Ondan öňünçä biz bir adam bolman ýördük, bizi SSR adam etdi diýen gepleri Ýygnap goýuňlar enşallah däl Rabbena biziň dört müň bäş müň ýyllyk taryhymyz bar Alhamdulillah şoň üçin eziz Türkmenler hiç haçan eziz Oguzlar Türkler obýazatna biz taryhymyzy bilmegimiz gerek enşallah däl hemde bilýäňiz dünýäde dört sany absolýutny karol bolan padyşah bolan şonuň ikisi kapyr bolan ikisi musulman bolan Kapyrlar wagty Nasyr hem-de Namrut diýen bolan musulmanlardan Süleýman pygamber hem Zülkarnaý aleýhissalam. Zülkarnaý. Köp adam aýdýar Zülkarnaý aleýhissalam Aleksandr diýer, Aleksandr, Isgender diýer. Şu Oguz han diýer. Köp adamlar şu ýerde aldap adamlary ylymsyzlygyndan peýdalanyp näme diýer, bu Isgender Zülkarnaýn diýer bu. O Ýunanistandan çykan bar ýa bu Filipiň ogly. Ýa bolmasa o Aristonyň şägirti bar ýa bu kapyr putparast. Şony aýdýarlar, şo diýýär, ýok, ýalan. O butparast bolan, müşrik bolan. A bu Zülkarnaýyn, bu öwliýa Allah bolan, Allahyň dosty bolan. Ine, köp adamlar aýdýar, şu Oguz han diýýär. Oguz han bilýäňiz, ilahi nameleri bolan, enşalla, ony başga derslerde-de aýdyp berer. Çünki biziň ata-babalarymyz hiç haçan puta, aýa, ýulduza ybadat etmedik, padyşaha boýun egmedik, diňe bir Allaha, Taňryýa ybadat edip gelip, diňe şu hak ýolda gelen adamlarys, elhamdülillah, bizler. Hem-de Oguz hanyň watan söýgüsini aýtjak enşa Allahu Teala Rabbil Alemin bizlere miras edip berip giden bir kyssasy bar watan söýgüsi. Günlerden bir güni şo biziň şo Hun döwletiň goňşusy bolan Çiller häzirki kitaýslar şu goşun goýberýärde aýdýar ki eý Oguz han diýýär eger sen bizler bilen bile ýaşajak bolsaň diýýär atyňy ber diýýär atyňy diýýär. Şonda Oguz hanyň serkerdeleri batyrlary Bu näme diýip dur bu it, bu şagal, muny iýip taşlaly, ýyrtyp taşlaly diýende, Oguz han dur, dur, dur diýdi. Bolupdyr diýdi. Onda sen diýdi, şu at gerek bolsa aty berip göberiň, ýanyna bu taýynam, şu rowaç diýen taýynam goşup berip göberiňler diýdi. Şuň bilen dynç bolsa, halkyň içine uruş bolmasa boldy diýdi. Birki aýdan soňra bu häliki şeýtan bolan Şagal bolan kitaýec ýa çilli geldi-de aýtdy ki, bu çakal çilli geldi-de aýtdy ki, Eý, Oguz han, eý, Mete han, diýdi, Eger sen bizler bilen mirni, ýa bolmasa dost bolup ýaşajak bolsaň, sen onda öz gyzyňy ber, diýdi. Şonda batyrlar, serkerdeler, ýa bolmasa beýik-beýik batyrlar, Näme diýip dur bu, biziň gyzymyzy, biziň padeşahymyzyň gyzyny sorýar, muny soýup taşlaýyn, dilini kesip taşlaýyn, rugsat et diýende Oguz han aýtdy, Dur, diýdi, ýok, dur, diýdi. Bolupdyr, şu gün bilen biten bolsa diýdi, gyzyny şolara berdi. Watanda uruş bolmasyn, milletime zyýan gelmesin diýip. Iki-üç aýdan soňra görseň, bu çilli ýaňky gelip dur, näme diýer, Eý, Oguz han, eý, Mete han, eger sizler bizler bilen gowy ýaşajak bolsaňyz, o, biziň granitsadaky, biziň serhetdäki ýeriňizi bize berýäňiz topragy, biz bilen mirni, dostlukly ýaşaýas diýdi. Biziň batyrlar oguz batyrlary, begleri hemmesi aşak bakyp, gylyjyny daşa urup, Äý, indi munam berip goýberse gerek bi? Indi nämesi galdy muny indi bermezse? diýdi, aşak bakdy. Şonda Oguz han, Oguz han, Mete han Çille, Çilli, Çinden gelen bu pasola aýtdy. Bäri gel, bäri gel diýdi. Bäri geldi. Meta han, Oguz han, şapba kelleri tutdy-da, gylyç bilen çapdy-da, aýtdy ki, Heý, kapyrlar, diýdi, itler, diýdi, sizlere, diýdi, ýermi berýäs biz, diýdi. Atymy soradyň, berdim. Gyzymy soradyň, berdim. Indi sen gelip ýeri sorapdygmyň? Ýer, ýer hiç haçan berilmez. Çünki at bilen gyz meniňkidi. Ýer ýöne bu halkymyň, milletimiňkidi. Bu watanymyňkydy, diýdi, diýdi. Esgerlerim, meniň batyrlarym, gerçeklerim, Öňe! Öldüriň, gyryň, duşmanlary ýok ediň, Watana göz tikeniň gözüni çykaryň, Watanymyza dilini ýetireniň dilini kesiň diýdi. Biziň türklerem, biziňem oguzlar Uu! diýip bozkurtlar bardy-u hemme näme çilleri kesip taşlady, dograp taşlady. Şeýdip bulary o depertip taşladylar, Taňry daglaryň o tarapyna geçirip taşladylar. Alhamdulillah Rabbil Alemin! Şonuň üçin biziň şanly taryhymyz bar, ezizlerim, gadyrdanlaryň. Şonuň üçin biz Biziň ýerimiz şorly bolsada duzly bolsada bermesin enşalla bu ýerler enşalla bizlere gan bilen geldi enşalla gan bilen alýalar bu kapyrlar halkym şoň üçin enşalla birlige çagyrýan birleşeliň enşalla türkmenlerem özbeklerem gazak garagalpaklaram hemmämiz bir bolalyň watanymyzy bermäliň enşalla watanymyzy söýmek enşalla imandandyr diýe enşalla şoň üçin imanymyz ýüksek ýüksek bolsun hemem aýt tusta bu watany gorap ölseňem ölýäň bolmasada ölüpdiň ynha düňki raýkda ynha şu ýerde istanbulda hiç kime syr däl Otuz-kyrk sany türkmen ölüp galdy. Ýaş-ýaşly, men-menler, batyr ýigitler ölüp galdy. Spirt içipdiler, arak içipdiler, ölüp galypdyrlar. Men şulara aýtdym-ow, şu içmäň şu haramy, şu şeraby içmäň, şu spirdi içmäň, gel birleşeliň, diktatoryň ganyny içeli diýsem, Näme diýeň sen diýerdi. Iýme şu haram eti şu doňuzyň etini iýme birleşeliň şu Jemal Saparowaň etini iýeli diýende hemmeler aşak bakydy. Gardaşlarym içmäň şu aragy iýmäň şu haram eti iýmäň şu kolbasany birleşeliň şu Gözel Şagulyýewaňa enşallah ganyny içeliň etini iýeliň şuňa eşegiň kolbasasyny iýdireli diýende hemmeleri Haýran galýardy. Ynha, şeýdip bu dünýeden biziň batyrlar ölüp gitdi. Watan üçin hyzmat edenem ölüpdi, hyzmat etmediklerem ölüpdi. Şonuň üçin bu ölüp gidenleriňem iman bilen öleler, Alla Azza we Jelle günälerini geçsin, yzyna galanlardan ençe sabyr bersin enşalla Taala Robbil Alemin. Şonuň üçin halkym, hereket etmesek bolmaýar. Ynha, on bäş temmuzda gördük-ä Türkiýede näme boldy. On bäş temmuzda Höh häkimiýete näme terroristler Türkiýe häkimiýetini agdarjak bolup hereket etdiler, bulaň padeşahy bularyň soltany näme diýdi, çykyňlar diýdi, watany goraň diýdi, namysy goraň diýdi, hemmesi Allahu ekber diýip türki we kürdi hemmesi çykyp gitdi, näme boldy eziz boldylar bu dünýede hem gördüň gahraman boldylar ölenler alhamdulila şehit boldy galanlar gazy boldy hemmesiniň şu ölüp giden şehit bolanlaryň bala çagasyna höh Hakimiýet tarapyndan näme eziz bolup ýaşap pul zat berilip duruldy, öý berilýär, maşyn berilýär, ýüz ýylap şular hemmesine produktadan problem bolmaýar. Şoň üçin gardaşlarym, bizlerem enşalla birleşeliň, hereket edeliň, bu zalym diktatorlary ýok edeliň enşalla. Bu diktatorlara hiç haçan biziň üstümizde izin bermäliň enşalla. Saýlaw ýoly bilen, demokratik ýol bilen enşalla. Şu biziň Kurultaý, ata-babalarymyz Kurultaý etip geldiler, Kurultaý etip geldiler. Kurany Kerimde-de bar. Kurany Kerimde-de şular öz işlerini diýen maslahat ýoly bilen edýärler diýip şura diýen süre bar aýtyp berdim. Inşallah Taala geljekki derslerde görüşeris. Essalamu Aleýkum we Rahmetullahi we Berekatuhu.